Johera mag wuora, jodalawa mageno, agone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Gorongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel Ler e piny Kayole. Kapok wawacho wach moro amora johera mag wuora Wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar ngima ruodh polo gi piny ber manade Adonai. Ebeneza chunya odendi jakondo mula okinyi ma kawuono. We mondo wami duong' kapok oyal wecheni ya ratego. Mi waropi maler madang' wachung' godo e pawni ruodh lela. To mana kuom nyingesu. Amen. Johera mag wuora adhi wuoyo kuom dala mokangi. Kango tiende niya, okeng mokidho kidhi ma samoro ka ni kenge to noom bete gik minyalo kang go gimoro samoro noom le minyalo keng go gimoro makidhi iluongo joma ong'e kango gimoro ikonegi ni biuru kawuono nitie kama wadwa dhi kango mikangi kango makethi maruchi maruchre makethre nono aeto ji wuok ka pakore ni macha to wakango mwatieko adwa wuoyo kawuono e jeremia prabich gachiel matindo pradek ang'wen kendo adhi somo andika mar jehova kaka jehova ochiko muma maler mar nyasachwa awacho ni jeremia kendo anwoyo jeremia prabich gachiel matindo pradek ang'wen mumb jehova wacho niya ruodh babulon nokango jerusalem mochamo kango Kango mochamo tiende ni oketho. Oketho moduo duo duo duo duo duo duo. Mochamo kose duo duo duo moketho mokango moketho nyaka nyiri mane inyalo tedo mago nokango mochamo mochamo hapgi motieko te ma nyiri odong' ka wuotho ka dawo nokango nyaka hap dalano mochamo nyaka ma yawuoyi mane nyalo konyo dalano noketho mano ruodh babulon nobiro ma nokango gi gigene mag lweny koting'o ma nodhi oketho mokango kango mochamo ma nyaka yawuoyi mane nyalo konyo dalago mago nodhi okethonegi tije mane ochamo nyaka tijegi motieko te modok e kor gweng' mochako angaika e kor gweng' ma ji ochako wuoye ni ajwa muneno ni ng'at mineno ka koro wuotho gi long mabaw ni ng'ani ne duong' malich e, chieng' moro teme gi kisungi winjie mano ruodh babulon nokawo gigene mokango mochamo momwonyo te mano ruodh babulon samoro ji weni nyarwegi mineno ni makoro ni wuotho ka e kor gweng' ni wan nwadhi aruse arus nyarwegi ni gik mane ichame jodalawa piny en mana piny kara ruodh babulon nobiro ma nokango gimoro amora ma nokango moketho mochamo moduwo gimoro amora ma nitiere kuom nyar ng'atono samoro ne en nyar ng'ato ma kane wuok e dalagi nyaka min nong'e ni anyawa nyathina ni nyathina ni nyathina ni chieng' moro nomiya nyikwaya kawuono pod odwer nyaka sani nyaka nyiekene moko nyiere nyaka dala ma entiere no osenyisi nyaka chwore ni mondo mi odhi okaw nyako moro machielo oketho tekre mano bende iwacho ne nyaka e wang'e kawuono ni wachungo yesu ja nazareth okiw ji audi wendo ng'at manyalo siro ng'ato kokwamo komeko mang'ongo yesu ratego okiw ji audi lwanda yaye chier mar okinyi nyarombo ja nazareth en kende manochiero lasaro komoke anete komoke kwamo kumoke bwo liel yaye en yesu ka en ka ma kata nitiere ruodhe babulon mokango dala ng'ato moketho hand ng'ato moketho duka ng'ato moketho nyaka gik ma ng'ato nolose dalane ma ng'ato nodhi olo lon longo nolwar piny mokungore gi umgi ka ndulme nomako mane ruodh babulon nochuno mokango moketho ma ng'ato dong' gi lwete owuotho kochwado lwete wacho ni to nachak gi kure natiek gi kuma nade Kawuono wakelo Yesu wendo, kawuono wakelo Janazareth. Ukiw Yahudi ng'at manyalo loso dala ma ruodh Babulon okango, okango mochamo moketho. Sama nokango dalano, okanga kanga to kotieko kango to chamo motieko motieko nyaka tong' mabeyo nyar ng'ato motieko nyaka awi mane nie lwete ng'ato motieko nyaka pith mane nie dala moro motieko nyaka sombe nyithindo maka nyithindo chopo e klas moro to kanye ma gimake ich ok gikal noketnegi rode malok kanyo kanyo ok ginyal kanyo mano be jogweng' ong'eyo kara ruodh babulon nomondo gokinyi sama ji ne pod nindo to nobiro nokango kango kango kango dala mochamo motieko te mowuok oywe dhoge kara ema opong'o dhoge ka gik mamit opong'o dhoge to gik mariche modong' e dala wakelo wendo wakelo yesu ja nazareth kiu jaudi lwanda mar polo en ka jakwar jese en ka ja paradiso en ka wendo mapokolo en ka ud mariam Muma wacho niya, osenyodho dalano. Nyodho tiende no nyodho, onyodho nyaka onjudho, onyodho, onyodho gik ma nyaka yawuoyi mane onego kony dala, nonyodho motieko modong' chogo. Nonyodho mowe ka tuo dong' e dala ema inyuomo, tuo, tuo ema inyuomo to mono notamre anyuoma. Nonyodho motieko ma dhok orumo ma guogi ema odong' e dala, guogi mang'eny. Guogi mang'eny ma kichiemo to ng'iyo wang'i, moko ng'iyo chongi, moko ng'iyo nyigi bathe koni. Guogi ma nyaka moko koro kata nying ma dichak koro tami nikech guogi opong'o pacho gik ma dak yang' ne welo. Ruodh Babulon nobiro monyodho, nonyodho motieko te. Kawuono wakelo jakuod mula, kawuono wakelo Yesu were makalo, kawuono wakelo kew Yahudi, wakelo Yesu ng'at manyalo siro par ng'at, wakele kawuono wendo mang'ongo. Mumba kona niya, Oh, ruodh Babulon nokango Jerusalem mochamo, osenyodho dalano mobolo kucha, obolo kucha, onyodho mobolo kucha. Ma yawuoyi mane nyalo konyo min-gi, mago norwake changa, moko notere tero, moko nolale boma, onyodho motieko te, Nyaka e mon mane paro niya, arusa ni biro konya, nonyodho hera mane nie ot. Ruodh Babulon notieko ma ji odong' ka luongore gi nying moko mag leme e pacho nonyodho motieko ma nying mag ani gi bebi norumo mago nodong' ka histori kawuono waluongo yesu kidi mar jogedo ng'ama nade manyalo luongo mwami jakonda mula chier mar choke a nyaroma mar polo simba ma nolimo wuoyi kane ni e liete mag jomotho e piny jogerasi kanoyudo ka wuoyi oting'o bage toke moting'o gik mochido odhumo gi sungu madongo e liete mag joma tho ma yesu mane oparo wuoyi mane okwamo ng'ama nade mane omiye anete kawuono ng'ato ang' none dalagi kawuono ng'ato ang' one ode wacho na neno kwamo ma gima jo babulon jo ruodh babulon otime dalawa kawuono adhi kating'o bedena kasarenda e nyim lweny awacho ni japuonj kata onyodh gima nade dalawa kawuono inyalo dwokona mwanduna duto te gigena duto mane omawa mano nyodh mo wadong' nono wadong' kama wadong' gi lwet wadong' chwata wadong' jogo otong'o ne ji nyasachwa iber parie mama ni ruodha o oh, nonyodho mobolo kucha mana ka gulu ma iye ni nono kawuono ni wakelo yesu chier kawuono ni wakelo yesu chier mar choke ja nazareth jakondo mula ukew jaudi lwana mar jerusalem samuel mokwongo prariyo gabich Matindo prariyo kod ochiko. Mumbi Jehova lero Samuel mokwongo prariyo gabich. Matindo prariyo gochiko. Mumbi Nyasachwa lero Samuel mokwongo Samuel mokwongo prariyo gabich. Samuel mokwongo prariyo gabich. Matindo prariyo gochiko. Agonini erokamano Ruoth lela. Yesi ber manade jakondo mula. Duong' odog ni wendo. Ang'eyo ni ng'ato ywak. Kendo wacho nang'o manade manopar dalawa, ng'a manade manosiro odwa. Ng'a manade manopar oda samoro ng'ato neno otieno tulu ok onyal nindo. Oparo samoro kaka tuoche osebedo kalworore ni dier ot kama cha dhi to ma odonjo. Jirende modak go ong'eyo dalanego kaka dala manopidhie tuoche. Wakelo Yesu chier mar choke ng'at manyalo tieko en kod raba mar rucho. Ondike Jokolosai ariyo matin apar kod ang'wen ni norucho gima nondiki kata jo Babulon nonyodho motieko ma jogweng' oneno. To gima nondiki e dala ng'ato nyalo ruch kawuono nying Yesu ja Nazareth. Ondike Isaya prariyo gariyo matindo prariyo kod abich ni musumal manoguro matek ibiro pudh oko gima nade manondike manomdiki biro ruchi ibiro pudho musumandego kawuono ondike naum achiel matindo apar kod adek ni nyororo manotwewago kawuono ibiro chod oko nying Yesu Janazareth Bed ni ruodh Babulon nobiro mokango monyodho motieko nyororo mane otweyo godo dalawa ibiro gol oko kata mane otweyo godo dala wacha wacha ni ruoth ibiro chodonago kawuononi kendo Samuel mokwongo piero ariyo gabich matino piero ariyo gochiko muma maler mar Jehova wacho niya ka ng'ato lawi Otieno Tulwe notiyo dich gi lawo jowetegi ok onindi ka ginyalo ketho miech ji mano be gimoleko sama en e shopping center ka nyithindo nyithi ji odonjo to penjo ni macha to aka ng'awa kiawa ka bende chako dogi e boma kuro koneno ka nyar ng'ato tede koro gweng' macha to ng'ama nade mokendo kiawa ka nonyuol e gweng'wa kabong'e kaka idak e gweng'ni We wawinji gima Muma to wacho kawuono e Samuel mokwongo piero ariyo gabich piero ariyo gochiko. Muma wacho niya, maler mar Jehova ka ng'ato lawi mondo onegi, ok olawi mondo onyier kodi. Jo Babulon kobiro to ok dwa nyiero gi ng'ato. To mama wacho ni gima gindiko to ibiro ruchi. Musimende ma giguro ibiro pudhi. Nyororo ma gitwewago ibiro chodi. Jehova lero kawuono niya, ka ng'ato lawi mondo negi Ruoth Nyasaye, mano Jehova El Gibo, Jehova Nisi, Jehova Yahweh, Adonai El Gibo, wacho niya, Ruoth Nyasachi, Ruoth Nyasaye ma Nyasachi biro keto ngimani e kanyakla mar joma ngima morito ka mwandu mokano e ndede. Mano Jehova ema owuoyo. Bed gi chir, Jehova biro riti, Nyasachwa biro riti, Ebeneza biro riti, Nyasaye maduong' biro riti. Wacha wacha ni Jehova richa rita, ruchna gima ondikie dalawa, pudho musumali mogur ma ruodh Babulon nokelo osana rita. Wacha wacha ni Jehova rita, pudhona musumandegi manogur e iya, samoro nogurgi ma dwe ka dwe ng'ato ng'e maler ni kata ting' ijini ma to ok napir kawuono ni jehova oyie nobiro riti ka ng'ato lawi jehova oyie nobiro riti kawuono ni e nying yesu ja nazareth lwar alwara wi chongi kiwacho ni ruoth kawuono rita isa apar ang'wen gachiel matindo apar Muma wacho niya, kik uluor, kik uluor gimoro nikech an kodu. Weluor, obed otieno, obed odiechieng', weluor, Jehova ni kodi. Wach ni Jehova achiel dalana, Jehova ni kodi e somb nyithindi, Jehova ni kodi e ohandi midwa timo, Jehova ni kodi. e rent midwa chulo jehova ni kodi e nyathi midwaro jehova ni kodi e dalani no jehova ni kodi weluor jehova ni kodi duong' odog ni nyasaye malich ber manade were mapok olong kik kibaji gowu nimar an e nyasachu amiyou teko kendo akonyou jehova oyieno biro konyi kata ka onge ng'ama biro konyi e skul fees no jehova oyieno biro konyi kata ka onge ng'ama nyalo chwaki e dala mitede no nitie jehova manyalo chwaki kata ka onge ng'ama nyalo chwaki e kind anyuola e kind mbese jehova nyalo konyi nyalo chwaki oyieno biro konyi kawuono kuom gima nade momako kuom ng'ato kuom tuono ma osebiro osebiro ka yware kod ng'ato jehova oyieno biro konyi Wacha ni kawuono ni achango e nying Yesu ja Nazareth. Wacha ni kawuono ni dak na bedo gi kwe e nying Yesu ja Nazareth. Jehova oyie nobiro konyi. Wacha ni kawuono ni nyaka gima sando ngimana Jehova konya kawuono e nying Yesu mar polo. Biro rucho gima ondiko kuoma, biro pudho musumandego, biro chodo nyororo, ng'at malawa kawuono ni Jehova ibiro panda, ibiro konya kawuono. Kawuono ni Jehova wacho niya, Weluor obiro konyi kibaji owe goyi nitie nyasaye mar kedo nitie nyasaye maduoko geno kama geno nye orume jehova nobiro duoko geno kama geno rume kama ng'ato wacho ni yawa anachagi kure natiegi kure nitie jehova nisi mawacho nabiro konyi lweny duong' odogni duong' odogni duong' odogni duong' odogni wendo duong' odogni janasareth duong' odogni okew jeyahudi mumba kona niya Koro neuru, amiu teko kendo akonyou, bende arito asirou gi bada ma korachwich malochogo mano Jehova. Apar gachiel, koro neuru, jogo duto mamon kodu wigi biro kuot mi gidhier nono. Wach ni Jehova, joma nokango gi dalawa we mondo mi gidhier nono. E nyinge Yesu ja Nazareth, We mondo gidhier nono. Ka mabati donje dalawa. We mondo gidhier nono. Kikelo dhok e dalawa. Konyuo ma an nyar ng'ane. We mondo gidhier nono. Ating'o nyathi e tienda. We mondo gidhier nono. Ka ich machwer ni orumo. We mondo gidhier nono. ka koko me oda orumo we mondo gidhier nono ka nyaka pith oduog e dalawa we mondo gidhier nono ka nyathina odok e sikul we mondo gidhier nono kohanda ochako chung' we mondo gidhier nono ka dalawa mabati odonje duong' odog ni wendo duong' odog ni nyanasarem koro ne uru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot mi gidhier nono. Adier jogo duto makedo kodu norum milal nono. Unudwar wasikugo, to ok unuyudgi. Chutho jogo mane kedo kodu ok nobed gimoro kata matin, nikech an Ruoth Nyasaye ma Nyasachi ma Nyasachu ema mako badu ma korachwich kendo awacho niya, kik ubed maluor ni an ema konyou, mano Jehova mowacho. En ema obiro konyi, Jehova mowacho. En ema obiro siri, Jehova mowacho. Ruoth ema owacho. Jehova mowacho. En ema obiro chung' kodi, Ruoth ema owacho. Zaburi mia achiel piero ariyo gang'wen matin abiriyo Muma wacho niya, duong' odog ni Elgibo, Barie mama ma ywak ni ruodha. Barie jaduong' ma ywak ni ruodha ngima. Sirie dala ni ruodha lela. Duong' odog ni Nyasach ja Nazareth. Duong' odog ni wendo mapok olo. Duong' odog ni ochiedh Lazaro ma ja Bethania. Zaburi mia achiel gi piero ariyo gang'wen matindo abiriyo wa Satan mana ka winyo mobwodhe obadho wacha wacha nabiro tony dala wabiro tony dak nani biro tony ich mating'o ni ok pukre abiro tony ohanda ni ok nolwar ohanda ni biro tony Kaka winyo mobudhi obadho, luongo odok ni Nyasaye malich. Obadho notur. Wacho wacha ni Jehova tur obadho. Obadho notur. Wacho wacha ni wasikagi. Obathgi mondo otur. Obadho notur. Luongo odok ni Jehova. Obadho notur. Kendo koro wan thuolo. Gongo dong ni jatend lweny. Obadho biro tur. Wachacha ni Jehova turo badho. Obadho mane oket ne nyithinda turo badho. Tura turo badho ja Nazareth tura turo badho. Obadho mane oket ni dalani mondo urie mobedie Jehova turo badho. obadho mane oketi ni nyar ng'atni ok nyal ting'o nyathi hava turo badhoni osana turi obadhoni japuonj turo badho turo badho mane otamo jogi mondo mi kik yud tich osana turo badho we jogi mondo otonyi kawuono turo badho jehova turi obadho e fwenyo adek matindo aboro ma wadhi lamo godo nyasaye fwenyo adek matindo aboro ma wadhi lamo go godo nyasaye duong' odok ni elgi bo ture obadho moket ne jogi ture obadho ruodhe kedo ture obadho ruodhe lela fwenyo adek matindo aboro Muma wacho niya, ang'eyo timbeni duto Jehova ong'eyi. Onge gima Jehova kia, Ruoth ong'eyo kaka isebedo kiywak. Jehova ong'eyo kaka ruodh Babulon osebedo ka kedo kodi. Ruoth wacho ni ang'eyo, ang'eyo, ang'eyo, ang'eyo, ang'eyo. Ang'eyo timbeni duto, kata kiwuotho kata kinindo Jehova ong'eyo. Winji, aseketo dhoot moyawe nyimi ruoth oyawo dhoot kama nolor mane ruodh babulon noloro ruoth oyawo dhoot kama nolor ne yawuot wegi ruoth oyawo dhoot kama nolor ne nyiwegi ni ok inyal tedo ruoth oyawo dhoot Kama nolori ni ok inyal yudo nyathi, Jehova yawo dhoot. Kama nolori ni nyithindi ok inyal konyi, sibuoro yawo dhoot. Kama nolori ni gweng' moro onge kata matoka manyalo donje, Jehova yawo dhoot. Kama nolor matek mowach ni dalano rourni ema bede, simbo yawo dhoot. Duong' odog ni nyakwar Jesse. Sibuor yawa yawa dhoot. Manuel nigi kifungu mar yawo. Wacha wacha nosana yawo kawuono. Yawa yawa gima nolor e ngimana. Yawa yawa kawuono natego yawa yawa. Yawa yawa Manuel yawa yawa. Osana yawa yawa kawuono yawo dhoot. Ang'eyo timeni duto. Winji. Aseketo dhoot moyawo e nyimi. Ma onge ng'ama nyalo loro. Onge ng'ama nyalo loro. Onge ng'ama nyalo loro. Wach ni Jehova. Yaw dhoot ma wasika ok nyal chako loro. Yaw na dak ma wasika ok nyal chako ketho. Los dalawa ma wasika ok nyal chako ketho. Los oda ma josemo ok nyal chako ketho. losna nyithinda yawna dhoot ruodha wachocho ni jehova yawna wachocho ni osana yawna wadhi kodi e lamo e tij joote piero ariyo gauchiel apar gang'wen waduto ne wagore piny kendo nawinjo dwol kawuoyo koda gi dho ibrania niya saulo saulo isanda nang'o Samoro ng'ato osebado ka ywago mano kaka osebedo kosandore to Yesu Kristo dwoko niya, mano jakono mula ema dwoko kuom ng'ama osebedo ka sando ngimani dala wuodi nyithindi ng'ama osebedo ka ketho dakni ng'ama miyo osebedo kiwuotho kidawo ng'ama osebedo iwuotho ikwano lwetni e barabara muma wacho ni sanda nang'o To winj dwoko gima Yesu wacho, in ema inyori iwuon nikech teko gweyo riwi machuowi. Wach ni Jehova los dalawa kariwi mondo wasika mowuok oko mondo achal riwi manyalo biro chuogi nyithinda ochal riwi dakna ochal riwi ohanda ochal riwi kata giwuotho gotieno pod iyawona dhoot dala wabiro chalo riwi mabiro chuo wasigu oda biro chalo riwi mabiro chuo wasigu duong' odog ni yesu ratego wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo jehova iber mana rirudha parie mama maywaknini parie jaduong' maywaknini parie nyathi sikul maywaknini ai ruodh lela Pare jogi ma pi wang'gi mol gi gaya Nyasaye malich. Chung' kod jogi ruodh lela sibuor chung' kod jogi. Ng'wono ni malich mondo osir gi jatend lweny. To mana kuom nying Yesu amen. Jora maguran mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministries Royal Air e piny Kayole. Namba na madang' yudago en 0733 79

osiru kawuono, osiru kiny, osiru ndalo kwa ndalo. Amen.